Үтүө күнүнэн бу сүрдээх үчүгэй бэлэх туттум уонна бу бэлэҕинэн саҥа формат туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. Киһини үйэтитии, айар үлэни үйэтитии уонна бу айар нэһилиэстибэни кытта үлэ хайдах буолуохтааҕый диэҥҥэ бу интэриэһинэй көрүүнү миэхэ бэлэхтээтилэр диэхпин наада. Бу саха норуодунай поэта Михаил Севич Тимофеев Мин орденнаах республика буолабын диэн хомуурунньуга бу маннык кини маҕаниитынан көстө сылдьар бу Хопполоох онно Хоппотун иһигэр саамай сүрүнэ бу кыра кинигэ буолбатах бу флешка буолар флешка бу Флешка иһигэр дьэ туох баарый дии. Флешка иһигэр туох баарын бу биһиэхэ кыра брошюра көрдөрөр. Бу Саргылана Савишна Даамабын ата бары билэҕит. Кини уонна бу Михаил Тимофеев кыыһа Айыына Михайловна кыттыһан оҥорбут бырайыактара. Манна то биллэн турар бу туох буоллаҕа дии? аудио-хомуурунньук үксэ манна элбэх баҕайы биэриилэр бааллар аны туохтар кини ырыа буолбут хаһан элбэх баҕайы бэйэҕит билэҕит аны ол биир хоһооҥҥо хас даҕаны матыып диэн эмиэ баар ону биһиэхэ үрдээх тарҕаммыт туох ити көстүү буолар аны бэйэтин ааҕыылара манна аны биэриилэр чэ ити курдук наһаа элбэх манна информация киирэ сылдьар уопсайынан киһи истэр көрөр туохтара туох баар информатика информатизация тылынан файллара буоллаҕа дии Туох баар оннук хоһооннор биэриллэр, ырыалар, онтон да атын бүтүннүүтэ бу биир сиргэ бу киирэ сылдьар диэн маны көрүөххэ сөп, маны истиэххэ сөп. Аны көрүҥ эрэ барыта биир сиргэ сылдьыбат буоллаҕа дии. Элбэх баайы архыыптарынан үлэлээбиттэр бу кинилэр. Манна туох эрэ Ханнык эрэ холобура ааҕыылар хаамай бастакытын киирэллэр. Урут ханна даҕаны тахса иликтэр, ханна даҕаны тарҕана иликтэр. Ити инник элбэх манна киирбит. Онон бу үйэтитиигэ маннык эмиэ буолуон сөп эбит диэн ити Санаа киирэр киһиэхэ маннык эмиэ үөйтэтиэххэ сөп диэн. Холобура мин бу бу маннык киэбинэн маннык форматынан тоҕо холобура улуустарынан дуу улуустар холобура сылга биир киһини маннык оҥорон тарҕатыахтарын түмэн кэбиһиэхтэрин сөп буоллаҕа дии. Аны тугун ыйыппытым Саргылана Саввиничтан төһө өр оҥордугут? Биллэн турар бу Үлэтин көрдүгүт диэн, наһаа элбэх үлэлээх, үс сыл курдук оҥорбуттар маны. Ону ото бу Михаил Сивичка ол баҕар материал оннук көстүүтэ оннук буолуо буоллаҕа дии, ханна эрэ оннооҕор уһуннук хомуллуоҕа, ханна эрэ төттөрүтүн түргэнник эмиэ хатаныан сөп буоллаҕа дии. Холобура, мин Таатталары билэбин. Таатта библиотекалара, Таатта управлениета, онно нэһилиэктэр бэйэлэрэ үчүгэй материаллаахтар. Ону маннык түмэн тоҕо киһи оҥоруо уһуоҕай? Онту төһө баҕара туһанар буоллаҕын дии. Эбэтэр холобура Горнайга ити ким Семен Петровичка, Сафрон Петровичка, Саабай Ивановичка ол литератураттан арыый туораан Афанасий Николаевичка биһи художник, академик бытыгар эмиэ маннык тоҕо оҥоһуллуон Суоҕай диэн да. Олору Чурапчыга Семен Андреевич Новгородовка Хаҥаластар холобура Гаврил Васильевич Ксенофонтовка чэ итинник олох араастаан көрүөххэ сөп диэн мин санаатым. Олору кинилэр баар буоллаҕына саҥаран хаалбыт куоластара бэйэлэрэ ити туохха киинэҕэ уһуллан хаалбыт мөссүөннэрэ олох үчүгэй буоллаҕа дии. Биллэн турар, манна арыый кэнники э, суруйааччылар кэннэрэ били ааптар бырааба диэн баар. Онон буоллаҕына э, наследниктары кытта үчүгэйдик үлэлэһиэххэ наада бу вопроска. Онон маннык хомуурунньуктары оҥортуоххайыҥ. Э, Саргылана Савишна миэхэ таххахтарын сөп диир. Олох үөрэ-көтө көмөлөһөбүн, сүбэлээн биэрэбин диир. Бу биһиги саҥа формаппытыттан биирдэстэрэ сахалар